Mamiriro ezvinhu panyaya dzematongerwo enyika muZimbabwe osvika kumakwishu apo Chamangwiza aimbova mutungamiri webato hombe rinopikisa reCitizens Coalition for Change, VaNelson Chamisa, vobuda pachena kuti vava kuda kudzoka kune zvematongerwo enyika. Tinokuchingamidzai zvakare pano paShuwiro TV kwese kwese kwamungadai muchitiona nekutiteerera muri uye tinokutendai nerutsigiro rwenyu thank you so much for supporting our YouTube channel tinokukumbirai zvakare kana musati kuti musubscribe kuchannel yedu kulaika mavideos edu kusheya pamwe nekukomenta mucomment section zvamunenge muchifunga panyaya dzatinenge takuvigirai Topinda munhau yatakuvigirai nhasi zvizere. Vaimbova mutungamiri webato guru rinopikisa muZimbabwe reCitizens Coalition for Change, Triple C, VaNelson Chamisa, avo vakambenge vanyarara panyaya dzematongerwo enyika mazuva mashoma apfuura, votaura kuti vakanga vachigadzirira kuita a very big comeback. Mukutaura kwavo VaChamisa vanoti vauya zvachose kuzotemesa musoro mamwe mapato ari muZimbabwe apo nyika iri kugadzirira kuda kupinda muzvikamu zviviri zvinogona kuitika. Chekutanga, kana chikabudirira, cheConstitutional Amendment Bill Number 3, kana kuti chechi two, kana chekutanga chisina kubudirira, chemaElections a 2028. Vanoongorora vanoti Kutaura kwaVaChamisa kunongori kuhukurawo zvako kwembwa asi isingarume nekuda kwekuti nguva yese iyi vanga vakanyarara uye havasi vocal panyaya dziri kutaurika zvikuru sei dzeConstitutional Amendment Bill Number Three. Vamwewo vanotaura vanoti VaChamisa vanotodawo kuti Constitutional Amendment Bill number 3 ivepo nekuti kana ikaitika kana kuri kunzi vazovhoterwawo, vanozowana mukana wekutonga kwemakore akawanda anodarika 5 agara aripo. Vamwewo vanoti kudzoka kwaVaChamisa kuchakasika. tadzisa kuti budiriro yenyika ienderere mberi nekuda kwekuti kusavapo nekunyarara kwavanga vakaita kwanga kuchikonzeresa kuti makakatanwa ari mubato reZanu-PF aonekwe nenyaya yekuti vanhu vemuZanu-PF vanga vasina wekurwisana naye. Zvino VaChamisa vakadzoka zvinogona kukonzeresa kuti avo vanga vachiita makakatanwa muZanu-PF vapedzisire vabatana vachirwisana naChamisa izvo zvinova zvisina kunakira avo vari kusapota makakatanwa ari kuitwa muZanu PF. Vanoongorora uye nevanoziva nezvematongerwo enyika vanoti kukakavadzana kuri kuitika muZanu PF pati kwanga kuchatozosvika pakudambura pati kuita mapati maviri kana kuti paku kukuvadza kana kuuraya mumwe nekuda kwekuti panga pasina mumwe bato rinopikisa anga achitemesa vanhu musoro nekuda kwekuti vanhu vemubato reZanu PF vajaira kunge vachirwisana nasomeone panguva vanga vajaira kuita makore ekurwisana makore ekutanga naVa Morgan Tsvangirai. Pakafa Morgan Tsvangirai ndopakabudikira VaChamisa vaine charisma yakanyanya zvikabva zvaita kuti Zanu PF Ise simba rayo rese mukurwisana navo uye mukuedza kuda kukwikwidzana navo mune zvematongerwo enyika. Kunyarara kwakamboita VaChamisa kunoratidza sekunge kunge kwava kuratidza kuti pane makakatanwa anogona kuitana anogona kuitika mubato reZanu PF sezvo vanhu veZanu PF vanga vaine simba asi pasisina kwekurishandisira. Saka vanotaura vanoti dai VaChamisa vamboramba vakanyarara makakatanwa aya anyatsosvika kumakweshu kuti vozodzoka paty yaparara pamwe vaiwana mukana. Vamwewo vanoti kunyarara kunga kwakaita VaChamisa kunga kuri kugadzirira zvedi uye vadzoka izvezvi vasimba saka kudzoka kwacho kwavaita kunoratidza kuti vakuda kunyatsoratidza kuvanhu vebato reZanu PF kuti ivo Ndivo chaivo vanofanira kutonga nyika. Mumashoko aVaChamisa, vanoti pakuvhoterwa kwakaitwa maPresidential Elections two avati vapinda, rekutanga vari mukuru mukuru weMDC Alliance uye rechitvu vari mukuru mukuru weCitizens Coalition for Change, vane kubirirwa nekubiridzirwa kwavakaita nekudaro vane zvaiita nerweseri vachigadzirira kuti kubiridzirwa uku kusadzokororeke zvakare nekudaro Hameno kuti vanhu vofara here kuti VaChamisa vadzoka kana kuti ndekumwe kutambisirwa nguva kuri kuitwa vanhu sekutambisirwa nguva pavakamboita Muchiremunenge vavatsigira asi vakatadza kuhwina kaviri kese. Ndiyo nyaya yatanga takakubatirai pano paShuviro TV. Tokutendai nekutsigira channel yedu uye nyaya iyi yaVaChamisa kudzoka kwavo munoionawo sei? Tapota nyorai maonero enyu mucomment section.